Aqtaw bolsın, Almatı bolsın, Atırau bolsın, Astana bolsın, Barlıǵınıń arasına bular kurortlardı da engizdi de, bul kurortlardıń maqseti adamlarǵa tınısh juriń, aralaspań, taǵı bir nárse degen gápler menen bánt de. Bul nárse awıldan bar da. Negizinde, máselen, dushpan elge kelip turıptı da, kórdińler mine avtomat penen atıp adamlardı sabap, jawızlarsha ne, qansha adamlardı, biygúna adamlardıń qanın tókti. Endi usı dushpan ishimizden shıqqan satqınlar arqalı xalıqtı ele de eziwge háreket etpep atırıptı da. Máselen, Qaraqalpaqstanıń adamların ne kórdim de, dushpanlar Tashkentke emes, Ózbekstanǵa aketip atırıptı da, Buxaraǵa. Sóytip soyaqta sotlayjaq. Bul qashanǵa deyin Qaraqalpaqstannıń xalqınıń ústinen eziw bola beredi da. Bul Qaraqalpaqstannıń. ishindegi jańa satqınlardan paydalanıp xalıqtı bul dárejede ashlıqta, joqshılıqta, jumıssızlıqta, suwsızlıqta ustap turatuın. Qaraqalpaqstanǵa tek azatlıq kerek, Ózbekstannan esh nárse keregi joq. Hátteki mına Ózbekstannıń Jınayat kodeksi menen qaraqalpaqlardı sotlawdıń ózi nızamǵa qayshı keletın. Sebebi Qaraqalpaqstan bul suverenniy mámleket. Qaraqalpaqstannıń xalqınıń táǵdirin Qaraqalpaqstanda sheshiw kerek. Hátteki mine Konstituciyamız, Qaraqalpaqstannıń Konstituciyası bizlerdiń hár birimizdiń huqıqımızdı qorǵaw kerek. Tilekke qarsı mine qarań hár kim birewdi bir kimseni sot qılıp qoyıp, kim bir kimseni haywandı ne prokuror qılıp qoyıptı, bir haywandı miliciya qılıp qoyıptı. Bir haywandı hákim qılıp qoyıptı. Bir haywandı basshı qılıp qoyıptı Saminga aparıp mine. Usılar bizlerdi mine eki million xalıqtıń táǵdirin qullıqqa aparıp qoyıptı da. Bunı sheshimız kerek. Kóteriletin bolsa kóteriliu kerek, eldiń táǵdirin sheshimız kerek. Yamasa Ózbekstan sóylesikke ótip eki eldiń arasındaǵı qarım-qatnasıqtı ashıq dialogta sheshiuimiz kerek. Qaraqalpaqstannıń xalqı. Qullıqtan azatlıqqa shıǵıw kerek mine sol ushın háreket etiwimiz kerek hár bir adam. Assalauma aleykum aǵayinler Assalauma aleykum xalqım mine búgin kórip atırsızlar Buxarada Dáwletmurat Tájimuratov taǵıda basqa adamlardıń ústinen sot baslap atırıptı bulardıń bári pokazuxa da bulardıń bári pokazuxa mına adamlardıń bárin qorqıtıp bulardıń hár túrli bárine tapsırma bergen da Dáwletmurat Tájimuratovqa kórsetpe beresiz dep mine Bulardıń barlıǵı sot procesinde Dáwletmurat Tájimuratovqa qarsı kórsetpe ber. Sóytip bular azǵantay jeńillik alıwı múmkin, biraq mına qoyıp turǵan statyaları boyınsha, dopustim, mına eki júz qırq tórt tiń birin qoyǵannıń ózinde bular keminde on jıldan tómen qamaq bolmaydı da bularǵa ne eń azına on jıldan tómen bermeydi. Bu jerde bular maksimalnıya jańaǵı dúnya júzine kórsetiw máselesinde saqnlastırǵan sotınıń mazmunı Dáwletmurat Tájimuratovqa jala jabıw da. Mine xalıq kórip tursızlar Dáwletmurat Tájimuratov el ushın Qaraqalpaqstan ushın janın pida etip búgingi kúni mine Dáwletmurat Tájimuratovtı Lolagúl Qallıxanovanı Bahadır Baxtiyar Qadirbergenovtı mine usınday ayırım jigitlerdi ayıplı qılıp qoyıptı bular. Sonıń ushında aǵayinler buǵan bul sot ele dawam etedi. Eger de úsh ay, tórt aydıń ishinde tamam bolsa úlken jumısta. Sebebi tek Dáwletmurat Tájimuratovqa qoyǵan ayıbınıń ózinde on tórt tomlıq ne bar da, delo bar da, on tórt tom. Mına Qaraqalpaqstannan barǵan mına Sábit Imatov degen bar ǵoy qádimgi Kegeyiliniń jigiti. Sábit Imatovtıń oqıp turǵan nesiniń ózinde bular barlıq ayıptı Qaraqalpaqstanda qanday ayıp bolsa bárin sol Dáwletmurat Tájimuratovqa jawıp qoyǵanın esitip atırısızlar. Bul másele jańaǵı ananday qılǵan, mınanday qılǵan, bul adamǵa jańaǵı urı mámleket, ǵazzap mámleket, jawız mámleket, ayıpsız adamlarǵa jala jawıw boyınsha bular birinshi orın. Mına sudı ótkerip atırǵan bulardıń bári saxnalastırılǵan, qashshan tayarlanıp mına tájiklerdiń uyası Buxara buǵan tayarlanıp qashshan bunı jańaǵı artistleri menen bárliǵi usı dárejege aparǵan. Bul adamlardı Sot ádil boladı dep men isenbeymen. Sonıń ushın da aǵayinler bul nárse uzaq boladı ele sot ele dawam etedi. Bir nársege isenemen, men bir nársege isenemen, Qaraqalpaqstan azatlıq almay usı nárse dawam ete beredi. Usınday, máselen, topar, topar, topar qılıp adamlardı ustap qamap sotlay beredi da. Máselen, eki mıń on ekinshi jılları xabarıńız bolǵan bolsa, bunnan on jıl burın da Otızlaǵan qaraqalpaqstanıń isbilermenlerin jańaǵı azamatların qamap jańaǵı hákimlerin zam hákimlerin bárin qamap ministrlerdi qamap bulardı bir júz alpıs jetinshi statyanıń úshinshi chası menen ayıplap bulardı neshshe jılǵa qamattı jigirma tórt jılǵa qamat ne eki mıń altınshı jılı mine dáuletbay shamsheevtiń balaları shınbaydaǵı adamlardı qamat mınau mine eki mıń jigirma ekinshi jıl Mine kórip turısızlar qanshama Qaraqalpaqstanıń adamın qamap, eki mıńnan zıyatıraq adamdı qamap bular. Endi solardın tek jigirma ekisin sotta kórsetip otırıptı. Ele de Buxarada qansha adamdı aparıp qoyıptı bular, ne, túrmege. Sonıń ushın da aǵayinler bul Ózbekstan, Ózbekshtan degennen qutılmasaq, bizler qullıqtan qutıla almaymız xalqım. Ól-qırıl mına Ózbekstannan qutılıwımız kerek bulardıń oyınınan. Bular shaytannıń urǵashısı, bular Qaraqalpaqstanǵa otız jıl suw bermey xalıqtı ash-jalıńash qıldı. Sonıń ushın da xalqım bulardıń saqınlastırılǵan is-háreketine isenbeń. Qaraqalpaqstan báribazatlıǵa aladı xalqım. Salawmaleykum aǵayinler